An do si mer erëm bei enger weiderer Folg vu Let's Play Wolfenstein, The New Order. Mir sinn nach ëmmer am Bunker vum Dokt, nee vum General Totenkopf a mir musse kucken, dass mer elo e Wee dohin abanen. Dat heescht, mir lafe elo mol hei erëm de ganze Wee zréck, Trap erop an da kucke mer, dass mer eis Kollege fannen, well dee sollt inems un enger Mauer eropklammen. Dat wäert nawell interessant ginn. Wéi déi meescht, wéi et de meeschten opgefall ass, ass d'Spill op Englesch. Ech weess nach firwat dat ass, well ech déi englesch Versioun natierlech kaf well ech gesot hat déi däitsch déi wär, déi däitsch déi ass jo leider Gottes zenséiert an dat wollt ech definitiv net. Dowéinst, da muss mer wuel heimatter kloer kommen. Déi wou keen Englesch kënnen oder net gutt Englesch kënnen, lauschteren einfach e bëssen op dat wat ech soen, da verstinn se och e bëssen de Sënn vum Spill, mengen ech schon. Dat misst awer klappen, ne?

Pardon, ech muss enker d'Nues eropzéien. Sorry, dat war zimlech onprofessionell an ech entschëllege mech dofir. Sou, wat hu mer dann hei nach? Wat och warscheinlech wäert kommen, dat wäert e Let's Play vu Watch Dogs sinn, mee et ka sinn, dass deen e bësse méi spéit nokënnt, well ech am Moment net d'Money Money hunn fir, oh, hallo! Ech däich gesinn. Shut the fuck up bitch. Ah déi hunn automatesch Geschütz rëm do uewen. Oben. Unten. Sou, wat waren dat fir interessante Saachen? Ah, do ass nach een. Deen ass guer net gestuerwen, dee Vull. Du blöde Ligener! Ah, Granat, fuck! Ech muss léiere Granaten zréck ze geheien. Ech mengen, ech sollt se mat F zréck geheien, hunn ech d'Gefill. So mol Kapp a Stécker gejot. Putain ech kruten elo nach een. Mol Munitioun nach opsammelen. Bësse Panzerung. Panzerung ass ni schlecht, kann een ëmmer gebrauchen. Putain ech kréie mäi Genéck wéi vum dauernd erop kucken hei, wat bësse kacke ass. Sou, wat hu mer hei? Ah, hei ass d'Gewier scho matgeholl, dat ass da schued. Sou, an du schéngs elo futti ze goen. Bon, tschüss, Kolleg. Sou, wat hu mer dann hei? Oua, elo muss ech dat Déng do ofschéissen. Bäh! Komm schonn! Kann ech d'Been net ewech schéissen? Oh, ech mengen, d'Duff wëll mech erschéissen. Aua, au. Nee? Ech hun se gefreckt. Oder, oder, na, no net gefreckt, ech war net sécher, also. Boah, wie schéisst dann erëm op mech hei? Ah, elo komme sei hei eran. Putain, kuck, dass de ewech kënns. Liefs nach? Liefs nach? Liefs nach ëmmer? Oh. Ech hat geduet, du wéilt esou e bësse mat mir spillen hei. Schade. Jo, mee du komms awer net weider hei, gell? Ass éischten dohanne komm, bist du net sécher? Ah, hei ass Lift. Praktesch, praktesch, sou. An wou kréien ech liewend en Ton? Hallo? Hallo? Ne, komm hu mer och d'Kart hei. Mir sinn do. Ah, dofir geet e riwwer. Ok, ok. Mir sinn nach ëmmer 1946 am Bunker hei. De Krich brennt dramatesch hei, wéi der gesitt. Ech gesi keng Action hei ronderëm. A mir maachen elo mol weider hei. Also ech hunn dat, dat, dat Double Wielding ass schonn zimlech cool, mee ech weess awer net ob et dat ass elo, gell, keng Anung. Et ass héchstens, géing ech soen, munitiounsverschwenderesch, mee zimlech männlech. Hei ass nach een am gaang ze fonken. Staatsoberhaupt möchte den Frieden. Berlin, nee, I Want Peace, Says the Says Führer. Ah, hei ka mer souguer op Däitsch liesen, dat fannen ech cool. Berlin, 10. Juli 1946, Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. In einem in einem seltenen Exklusivgespräch mit dieser Zeitung über die Kriegsanstrengungen und die Werte, die unser Volk so großartig machen, berichtet Unser geliebtes Staatsoberhaupt von seiner Vision einer Welt nach dem Krieg. Eines steht absolut fest, Ich möchte Frieden für die Menschheit und bin gewillt dafür bis zum Tode zu kämpfen. Maja, ech froe mech zwar elo wien dat Staatsoberhaupt do ass, ob dat nach ëmmer den Hitler ass oder ob dat en aneren an dem fiktiven Universum hei ass. Egal, ech fand gutt, dass déi verschidden Notten awer op Däitsch Original bliwwe sinn. Ech hat och elo guer net opgepasst op déi däitsch, och däitsch Blären. Wat hu mer hei? Hm, leeë mer mol alles ëm, dat ass ëmmer gutt. Okay, a wat bréngt mer dat elo? Hm, do berichten se iwwer d'Hënn. Hei ass awer och soss näischt, géing ech soen. Maache mer ons mol hei weider. Einfach ëmmer schéin oppassen, wat hei esou leeft. Sou. Ok, nolueden. Et hat net déi zwou no du topert. Muss awer alles selwer ma bon, ech meng ech packen déi Double Wielding do mol weg. Komm, dann stierft der elo. Ah, do ass awer nach ee verlieft. Sou, an de Kapp ass explodéiert an all eenzel Deeler. Haaptsaach d'Waffe gläicht nach wéinstens nach e bëssen deenen alen. Fann ech cool. Ech hoffen, dat ass lo safe, he? Wou si mer op der Kaart drun? Mir si lo hei. Dat heescht, mir ginn hei als éischt e bësse ronderëm luussen. Hei schéngt net weider ze goen. Hei hu mer nach e puer Saachen. Hei nach Uniformen, Helmer. Hei ma e Riedchen, nee, nee, nee, kënne mer si loossen. Hei kënne mer nach erop, hei kënne mer eriwwer, zackzackzack, en Helm. Hei kënne mer nach rakucke goen, hei ass warscheinlech de léiwen Hären hir Schlofzëmmer gewiescht. Ah putain, gell, mir geet schonn hei de Schweess aus, gell. Oscars Letter, wat ass dat dann? Kann ech et do liesen? Ah, do kann ech op Däitsch och liesen. Ass awer zimmlech kleng. Fäert mol an, Heinrich Schwarz, dreizehnte Totenkopfstaffel, Dar es Salaam, wat steet da sécher och hei? Dar es Salaam.

Peter, Ech weess ewéi en Hond, gell? Fro mech net firwar. Overcharge. Schued, datt mer eis jee eppes an der Schei overcharge man. E bëssen Armer. So, da géing ech soen, hei hu mer erëm d'Méiglechkeet fir esou e fett Maschinegewier ze huelen. An a wéi eng Richtung musse mer elo weider? Ok, mir mussen elo do duer. Ah nee, mir kënnen hei duerch. A ech géing soen, mir ginn hei mol nach duerch luussen, éiere mer bei déi richteg Action hei ginn. Ah, hei ka mer nach e bësse kucken. Clear a path. Do komme ech awer net weider, nee? Nee do hänkt mech zwar lo grad aus. Kann ech do och sou geschitt kann ech net drënner duerchrutschen? Nee dat geet anscheinend net. Boah do ënne schéngt och de Krich ze toben gell. Do ënnen ass déi Maschinn wou ech ëmgenitt hunn an do schéngt nach en Nazi ze hänken. Sou lo net méi.
Ma ass lo wee fir dohinner?
Ma ass lo wee fir dohinner? Lo chill mol eng Roun. Chill mol eng Roun. Ah, dowéinst hätt ech hei vläicht net kënne weidergoen. Jo, lo kann ech do ronderëm. Gespaant wat haut bei ons feiert. Jo mee wéi konnt ech leider weider? Ah ech muss et do wech schéissen wahrscheinlech. Waart ech muss enker zréck kommen hei. Ah freck war muss och mëttlerweil dobaussen erëm 27 Grad sinn. Dat ass net seriö gell? Mee da klammt et erop a. Sou geet dach. Wat wëlls du? Dass ech ewech kënns? Okay, sou. Dech wär jo lo mol kloer gemaach. So, anscheinend muss man lo rëmginn, e puer Nazi-Schergen hei kämpfen. Hei ass lo mol fräi. So, zwee Stück de Kapp ewech geblosen.

Dass hei keen op mech soll waarden. Oh, natierlech! A wat schätzen ech da rëm fir e Schäiss, gell? Okay, déi sinn zimlech domm, déi Déiere, gell? Wéi wann ech et net wosst, gell? Dofir hunn, dofir hunn ech wierklech e sechste Sënn, gell? Ech hoffen, du frechs net private, wéi och ëmmer.

Do steet jo schon, oh Schalldämpfer, cool, dat kéint praktesch sinn. Ass do e Schalldämpfer drop oder wéi maan ech deen erop? Ah ech hunn d'Leit hiercher net gelies, geil. Press C to toggle the hand constraints on and off, ok ok gutt ze wëssen. Ah do ass emol praktesch. Zutritt verboten! Jawoll, Här Oberstgeneral! Sou, hei komme mir anscheinend net weider. Ech ginn dann elo emol op d'Knéi erof. Luet mol léiwer d'Waffen eng Kéier no, net dass. Mee da schéngt jo awer ee scho gewiescht ze sinn. Mee wa komm scho, hei geet et weider. Do geet net weider, do geet net weider, hei geet net weider, do och net. Dann ass et jo vu gutt, dass ech dëse Wee komm sinn. Sou, hei komme mer weider. A vun eisem A komm, do se ok. Ech mengen, da musse mer hei wuel a laanscht goen. Ok. Dat schéngt jo elo e bësse sneaky ze ginn, dat hei. Fënnef Meter vum Erwësch ass et nach een op 22 Meter. So freck du Wichser! Fuck! Nee freck du domm Sau gell! Ah fuck gell! Ah dat heescht mol hei erëm eis Double Assault Rifles hei. Fuck it gell! Schäiss drop, mer maachen se esou fäerdeg. Sou, patsch! Freckt! Do ass nach iergendwou een, do ass nach iergendwou een. Sou, e bësse gemetzelt soll dat mech sinn. Ah, ech erëm sou e fucking Hond, gell! Schäiss Droge vollgepompelt, dass en iwwerhaapt nach riipse ka wéi e wëll. Da kann ech hit. Da wo ass de Wichser? Ah, komm. Zack. Sehr null, alles null. Wo ass den 30 Meter? Ich muss dir fannen. Ich muss dir fannen, gell? Nicht, dass einer weiter rifft. Du hast sie. Fahrt tut nicht. Das ist tot. Gutt sou, blöde Wichser du. Hei, komm, klack eran. Zack, zack, zack, zack, zack. Alles, wat sche fënns, oprafen. Ranha, friessen, wat och ëmmer s du mat der mëss. Keng Ahnung, huel et nëmmen. Sou, ech mengen, hei sammele mer elo nach e bëssen alles a vun deene, wat mer hei sou fannen. Oh, dat Vibréieren do heescht näischt Guddes. Sou, hei nach e bëssen asammelen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Dommen Hond, du. An hei hu mer nach een. Zack un tschüss. Goodbye, my lover. Ah, do hu mer nach een. Ah, Hond, Freck. Fir d'lescht nach Munitioun, gell? Wéi vill hunn ech nach? Also richteg richteg Action gell ii wat war dann hei Barrels ok ech mengen ab hei kënne mer erëm e bësse sneaky ginn wéi et schéngt nee nee looss de Schalt einfach drop looss en drop ok mir schénge mer hei eppes erreecht ze hunn. Okay. Ech ginn och kee méi ze sinn. Munitioun, alles eraf fanne ka mer heianer huelen. E puer Ritter hei nach, déi wou eis nokucken. Hei hu mer Trapen, Kommandantur.
To commission a portrait in service of your ego, General, you waste your paint.
A mat deem heite Bild géing ech soen, verabschiede mer eis bis zur nächster Vollscheif bei Let's Play Wolfenstein an hoffentlech kréie mer hien do gekillt. Ech géing soen, bis déi nächst Kéier, Merci, d'Nokucken, schéinen Owend nach.